U issa rokkn oħra illi hija l-qalbi ħafna ħa jkollna diversi intervisti u diskussjonijiet fuq dan is-suġġett għaliex nemmen illi l-iscreen time, it-teknoloġija bidlitna bħala persuni u flok noqogħdu neqirdu u ngħidu ara fiex ġejna u x, le, irridu nsibu soluzzjoni, jiena dejjem hekk nemmen, inut ħa noqgħod neqred u neqred wara. Irrid insib soluzzjoni kif ħa nħaddiemha f'ħajti, kif mhux ħa timpressjonani, kif mhux ħa ġġegħelni ninbidel bħala karattru. U vera qed nieħu pjaċir li naqgħad ma' Nakain Sai li huwa Manager għall-Komunikazzjoni f'Fondazzjoni Lob Responsabbli. Nixtieq ngħidlek grazzi talli ħa tkunu parti minn dan il-programm. U vera proset tal-kampanji li qed tagħmlu u anka ta' dan l-għarfien. Ħa ngħidlek, illum sirtu intom sirtu bżonn daqskemm hu bżonn li nistieden lil xi ħadd li jitkellem fuq l-ikel. Hekk hu.
Jiġifieri ara kemm inbidlet il-ħajja. Din ili nagħmlu snin dal-programm qabel qas kważi konna nitkellmu fuqha l-biċċa tax-xogħol, illum saret parti minn ħajti. Kane, meta għedt Aħna konxji ħafna ta' dil-problema tat-teknoloġija. Ittaqqalna, kemm iż-żgħar, ittaqqal lilna l-adulti għax mhux inbini noqogħdu ngħidu għax it-tifel tiegħi qiegħed fuq l-iscreen imma għax aħna għandna problema wkoll, it-tfal tagħna l-ħin kollu jarawna hekk. Meta għedt isma' irridu ngħixu biha u rridu nitgħallmu kif ngħixu biha, taqbel miegħi jew le, x'taħseb u x'ma taħsibx. Insellimlek Claire u nsellim lit-telespettaturi li naf biċ-ċert ikunu qegħdin jistennewk b'programm bħal dan. Semmejt il-kelma screen time. Hija terminoloġija li tista' tgħid hija waħda moderna, nisimgħuha ta' sikwit U aktar iva milli le, mhux kulħadd jifhem il-validità tagħha, il-pożittiv li jorbot mal-iscreen time u n-negattiv. Screen time x'inhu? Screen time huwa l-attività, dak kollu li jorbot mal-attività li aħna inkunu bilqiegħda paxxuti fuq is-sufan jew fuq is-siġġu quddiem dan il-famuż screen iswed tat-television, tal-kompjuter, tat-tablet, tal-mobile phone tagħna. Kif qed tgħid tajjeb ħafna inti hija attività li llum il-ġurnata kulħadd jagħmilha. Ikollna t-tfal tagħna, illum il-ġurnata t-tfal tagħna mitrabi jitwieldu fit-teknoloġija. Kemm-il darba tisma' ġenituri, jaf juża l-mobile phone, jaf juża t-tablet ħafna aħjar minni, jgħallimni kif nuża. Allura normalment ma tantx nifhmu din it-trobbija l-ġdida, trobbija teknoloġika. U noħduha daqsxejn il-bniedem fejn ma jifhimx jiddarras. Eżatt. Allura din it-teknoloġija ġdida li qed ddur madwarna vis-à-vis it-tfal tagħna niddarrsu daqsxejn minnha. Ma m'għandniex għalfejn. Għaliex? Għaliex is-screen time għandu l-pożittiv bħal kollox fil-ħajja tagħna. U għandu wkoll in-negattiv. Tajjeb li nifhmu ż-żewġ naħat tal-munita. Screen time hija attività sedentarja, x'jiġifieri? Li meta inti qiegħed tattwa, qiegħed tqalleb fuq is-social media fuq il-mobile phone tiegħek, jew inkella t-tfal tiegħek qegħdin iqallbu t-tablet, jaraw fuq il-kompjuter jew fuq it-television, attività li ma tantx, mhijiex attività fiżika. Mhux hekk.
Allura m'intix teżerċita l-fiżika tiegħek. Normalment l-iscreen time jekk jiġi attwat b'mod eċċessiv, issa taħt screen time għandek l-attivitajiet tal-gaming, iGaming, studju, xogħol, emails, eċċetera Dak kollox jorbot taħt screen time. Jekk l-iscreen time tagħna nattwah b'mod eċċessiv, nirrepeti, hemmhekk inti għandek riskju. riskju li tista' taqa' f'attività ta' ikel mhux san, pereżempju teħid ta' ikel mhux san, jekk inti tattwa ħafna ħin quddiem l-iskrin tista' tnaqqas mis-sigħat ta' rqad tiegħek. Allura rridu noqogħdu daqsxejn attenti. Jien naħseb ripple effect ta' kollox. Din bdejt naqra daqsxejn il-psikoloġija ta' min jivvinta l-logħob jew min ivvinta l-Facebook. Pereżempju, il-Facebook jekk inti tikteb jiena mort il-party ta' Marija u ħadt pjaċir, u jiena nikteb jiena mort il-party ta' Marija, ħadt pjaċir imma tajt xebgħa lil Doris. L-istatus tiegħi, il-Facebook ħa jimbuttah 'il fuq u tiegħek ħa jaħbih. Ir-raġuni hija għaliex tiegħi huwa negattiv, probabbli l-messaġġi ta' taħt ħa jkunu kollha negattivi u aħna bħala nies kurjużi u n-natura tagħna ħa nikklikkjaw iktar fuq dak l-istatus. Allura aħna allura aħna qed niġu inundated ngħidu bl-Ingliż, għax se nsib il-kelma bil-Malti, Bdaw iktar bin-negattiv bl-news negattiv issa inti kemm il darba għid li ġieli jiena kulħadd jaf li nippromwovi ħafna l-fitness u jiena kulħadd jibgħatli għax m'għandix ċans. Ngħidilhom jekk darba biss tqumu filgħodu u tieħdu rekord ta' kemm il darba dħalt fil-facebook u ntlift tiskrollja jekk tgħaqqad il-ħin żgur ħa jkunu ejja ħa nesaġera Twenty minutes mill-inqas żgur. Twenty minutes stajt mhux mort tħomm il-tmixja, jien mhux qed ngħidlek tara xejn, ta' qed ngħidlek għax aħna ġieli bl-Ingliż isejħulha it's a very common terminology, you go down the rabbit hole. Meta inti tibda tiskrolja u minn video bħalma jiġrilek fil-YouTube. Jiġifieri tidħol id-dixxiplina. U l-kampanja tagħkom hija take action u għoġobni ħafna t-titlu għaliex qisek qed tagħti, jien qed intik Inti tittieħdu l-power, inti tieħu azzjoni fuq dak li qed tagħmel. Hekk hu.
L-ideoloġija tal-Fondazzjoni Logħob Responsabbli ħafna nies hemm min jaqbel, hemm min ma jaqbilx bħal kollox fil-ħajja. X'inhi l-ideoloġija tal-Fondazzjoni? Li bħal kull attività ta' ħajtek, inti trid tkun responsabbli f'dik l-attività. Issa, x'jiġifieri tkun responsabbli? Li inti tgħix, tipprova tgħix, il-bilanċ. Qed nitkellmu fuq screen time hawn. Gaming fit-tfal tagħna. I-gaming fiż-żgħażagħ tagħna. I-gaming x'inhu? I-gaming huwa gambling online. U sa nkunu qed nidħlu fid-dettall tagħhom dawn biex nagħrfu il-ġenituri għax naħseb inti li għalhekk qed nħobb biex ħa nagħtu għodda lill-ġenituri. Jien naħseb illum il-ġenituri m'għandhomx jgħidu ah jiena ma nifhimx ta' pereżempju jiena TikTok idejjaqni ħafna imma biex inkun naf x'qed jiġri u nkun naf x'it-tfal tiegħi allavolja xorta għadni lura qed nipprova nitgħallem. Sewwa tagħmel. Jiġifieri mhix skuża.
Le, illum l-awareness żdied, U, eħe, il-Fondazzjoni l-għan tagħha huwa li tqajjem aktar dik l-awareness fil-ġenituri, fit-tfal, fiż-żgħażagħ, fl-adulti, fl-anzjani, li responsibility is key. Proset. Balance is key. Issa, il-bilanċ fit-tfal tagħna vis-à-vis l-iscreen time. Il-ħabib tiegħi Steve Libreri, qabel din l-intervista ħadt pjaċir ħafna nisimgħu jitkellem, qal kemm hi diffiċli li tpoġġi bilqiegħda mat-tfal tiegħek u tispjegalhom, ħa nuża bħala kontinwazzjoni, x'inhu screen time. Il-pożittiv imma n-negattiv, il-biża' tal-eċċessività. L-eċċessività li tista' twassal għal riperkussjonijiet varji. Imma kif ħadd fehmilhom it-tfal? Mhux aħna rridu nieħdu kontroll tagħha? Ekku. Għax jiddependi mill-età. Ekku, għalxejn inti tfiehem lit-tfal tiegħek li l-iscreen time trid tkun responsabbli waqt l-attività u ma taqbiżx ċertu ħin. Meta inti qed turihom waqt il-ħin tal-ikel bil-mobile f'idejk. Mhux hekk.
Waqt x'inhu jiġu mill-iskola bil-mobile f'idejk. Il-ħin kollu bil-mobile f'idejk, allura t-tfal awtomatikament jgħidu mela qed jgħid lili u qed jagħmel agħar minni. Hemm ħafna x'niġġieldu. Ħa ngħidlek għalfejn, inti tinsiex li jekk inti qed taqbad il-mobile inti qed tieħu dik jien naf l-adrenalina li jiena nsemmi li nieħu mill-fitness per eżempju, allura aħna il-ħin kollu nixtiequ għadik jekk qed tara status, jekk qed tara kemm ħadd likes, jekk it-tfal qed jilagħbu Candy Crush ma ġara xejn il-kbar jilagħbu għal iktar. Fimt, ġifieri aħna rridu niġġieldu wkoll kontra l-kurrent ta' dak il-feel good factor li nieħdu mill-iscreen time. Huwa kurrent b'saħħtu. Claire, U mhux faċli, mhux faċli li tfiehem lit-tfal ta' ċertu età li huwa ħażin li tpoġġi dak l-iscreen time qabel l-istudju, il-homework. L-attività soċjali, l-attività fiżika. Allura ġejja li qed tgħid Steve ukoll kważi hija responsabbiltà tagħna. Ekku, ekku. Naf li aħna għandna ħafna taf fuqna bħala ġenituri għax aħna rridu naħdmu rridu ntuhom ħajja tajba, imma ir-realtà dik hi li hija responsabbiltà tagħna li naqbad it-tfal nhar ta' Ħadd, u flok noqgħod komda d-dar għax hekk ikolli aptit nagħmel. Irridu nagħmlu l-isforz.
Irridu nagħmlu sforz u noħorġu. Għax kważi kważi kultant mhux dejjem taħdem li tfehmhom għax qisek it-tfal mhux dejjem kif ħa tfiehem teenager pereżempju. Titfehmhom bil-prattika.
Eżatt, titfehem u kważi kważi tiddevjalhom il-ħsieb. Ejja ngħidu jien naf kif ħa tfiehem għandi teenager bħalissa li l-kuntatt joqgħod jiċċettja mal-ħbieb u jilagħbu pereżempju FIFA jien naf li huma ma jafx jilagħbu. L-unika mod li nista' nagħmilha hija ngħidlu pereżempju, isma' hija miegħi, jien naf ħa mmorru OCR pereżempju. Claire, irid ikun hemm bilanċ. Jekk it-tfal tagħna jipprattikaw l-iscreen time in a time limit, jiġifieri li jpoġġu, ikun hemm kunsens mal-ġenituri li wara ċertu ħin l-iscreen u x'inhu għandu jintefa'. Ħalli inti tagħmel il-homework, tmur tissoċjalizza barra mid-dar, tattwa attività fiżika, eċċetera eċċetera. Irridu nkunu aħna responsabbli l-ewwel nies. Għax again, kif qal Steve Libreri, huwa diffiċli għall-ġenitur u ejja masi oħra, u ejja pasi oħra. Jekk nieħdu f'kuntest ta' immaniġġjar ta' ħin u l-ħin ikun qed jiġi attwat sew, l-iscreen time għandu ħafna pożittiv, il-gaming għandu ħafna pożittiv. Inti tħaddem l-intellett, tħaddem il-fine motor skills tiegħek, għandek hand to eye coordination, you name it. Imma kif nibdew naqbżu l-ħin bil-mod il-mod il-mod, l-eċċessività tista' twassal għal nerġa' ngħid, riperkussjonijiet varji kemm preżent fil-preżent bħal problemi pereżempju ta' obeżità, teħid ta' ikel mhux san, nuqqas ta' rqad, problematiċi fl-iskejjel, għal riperkussjonijiet in the long run. Eżatt. U fil-fatt jiena Għalhekk qed nieħu pjaċir li ħadd tkun parti mill-programm għax nixtieq nidħol fid-dettall ta' diversi affarijiet. Illum qisna għamilna overview ta' x'inhu s-screen time, iżda nixtieq illi nitkellmu fuq gaming, nitkellmu fuq etajiet differenti ta' screen time, nitkellmu fuq kif niġġieldu aħna l-ġenituri l-screen time, nixtieq nitkellem fuq il-psike tagħna kif qed tinbidel Meta nkunu l-ħin kollu fuq l-iskrin u qed naraw ċertu affarijiet li qed jinfluwenzawna mingħajr ma nafu. U Claire, ħa tippermettili sekonda, irridu ma ngħaġġlux bħala ġenituri, m'aħniex ngħidu li kull ħin devot għall-gaming ħa jwassal għal konsegwenzi, ma rridux immorru f'dak l-estrem, aħna qegħdin ngħidu l-eċċessività. Kważi f'kollox illum, fil-ħajja tal-lum, bilanċ ta' kollox irid ikollna. Ġifieri dawn huma affarijiet li ħa nkunu qed nesploraw. Jekk nista' naqsam tip żgħira illi ħadmet fuqi, di għall-ġenituri imma l-kbar xi tfal mhux ħa jifhmuha. Darba kont qrajt insomma x'anka jien Di xi ħaġa sabiħa li smajt li m'hawn l-ebda professur Malta li jista' jgħidlek le jiena l-internet ma jirbaħlix għax mhux vera b'xi mod jew ieħor aħna kollha kollha jiġbidna l-internet jekk naqraw x'artikli allura kważi kważi ħadd mhu ikbar minn ħadd f'dan is-suġġett imma darba qrajt għax bdiet iddejjaqni jien għax bdejt nidħol fil-Facebook u beda jinfluwenzani u bdejt nipprova nsib tools u skills mhux dejjem tirnexxili biex jiena ma nkunx daqshekk il-ħin kollu wara. Waħda minnhom hija li tnaħħi il naħħejt il-Facebook pereżempju minn fuq il-mobile, allura jiena nużah għax-xogħol minn fuq il-laptop biss u dik ħadmet. U xi ħaġa oħra li taħdem, ħafna aħna għandna vizzju li filgħodu kif inqumu naqbdu l-mobile u niċċekkjawh. U inti saħa tara notifications. Issa dawk lilek ħa jinfluwenzawk jew b'mod negattiv jew b'mod pożittiv. Mingħajr ma tgħid mhux billi tgħidli, le mhux vera ma tagħmilx differenza. B'xi mod anke jekk rajt news Lilek influwenzatek b'xi mod. Allura dan il-ktieb kien jgħidlek jekk tiġġieled l-ewwel siegħa tal-ġurnata, jiġifieri flok taqbad lil dak tqum u tixgħel l-iskrin ma taraħx, tagħmel siegħa tinżel tieħu l-kafè, tagħmel xi xogħol, tagħmel xi eżerċizzju, tagħmel xi faċilità tad-dar. Matul il-ġurnata mhux ħa tħoss dik in-neċessità il-ħin kollu li tiċċekkja. Jien mhux ħa ngħidilkom x'ħa taħdem fuqkom, fuqi vera ħadmet, ħa jkun hawn nies li ħa taħdem fuqhom, jekk tixtiequ tippruvawha, ippruvawha u nieħu pjaċir nisma' l-kummenti tagħkom taħdimx jew le. Fuqi ħadmet u għadha taħdem. Jekk inqum filgħodu u nagħmel siegħa mingħajr ma rrid u mbagħad nagħmel ġurnata l-ħin kollu niġġiegħel. Imma jekk niġġilidha mbagħad qas ikolli abtieżni għax naqbad ir-ritmu tax-xogħol u xtaqt naqsamha magħkom. Grazzi ħafna Kane, grazzi talli ħa tkun parti minn dan il-programm aħna naqsmu l-clips, ħa nkomplu din il-kampanja anke fuq il-paġna tagħna Dak li Jgħodd Gwida l-Ġenituri, għandna kompetizzjoni issa għandna Mommy ħelwa ħafna li ħa tkun magħna kellha challenge bit-tifla tagħha, imma ħa naraw kif iġġildet din is-sitwazzjoni fil-ħajja tagħha. Fittex din il-caption.